кая соң кая соң ул кая мин белмим нәрсә өчен яшәргә мәгънәсен аңламыйм бу тормышның конфликтлашабыз әйдә
бөтен кеше дә синең кебек акыллы түгел Исәмсез, мин Ләйсән Файзуллина, актриса һәм мин психология яклы. Сәлам, мин Зөләйха һәм мин э, психологиянең яңа дингә үрелә башлавыннан шикләнәм, куркам. Шуңа күрә мин каршы.
Мин э, бер генә әйбергә ышанудан я, яки бер генә теге дөньяга караштан ә, ераграк булырга тырышам, чөнки мин үзем Аллага да ышанам, психологиягә дә ышанам, ә, галәмгә дә ышанам, энергиягә дә ышанам. Шуңа күрә мин ә, үз практикамда барысын да кулланам дип әйтә алам. Һәм барысын да барысы белән дә кызыксынам. Шуңа күрә Ниндер бер әйберне әйтә алмыйм. Ярый, аңлашылды.
Димәк, бөтен методларны, бәхәсең бөтен методларын да кулланырга була синең очракта. Мин үзем э, хәзерге моментта, минем билгеле төрле периодлар булды тормышта. Мин үзем э, фәнни э, карашны практиковать иттем тормышта. Шуңа күрә сиңа бүген мөгаен фәнни яктан психологиягә карарга тәкъдим итәрмен. Ярый.
Мин риза. Мин фәнне үзем дә яратам. Мин менә Медицинага килгәндә, фәнни медицинаны, доказательный медицинаны күбрәк хөрмәт итәм. Теге үләннәр белән шифалануга караганда һәм инде психология белән бергә кушып булганда, доказательный медицина көчле булырга мөмкин дип әйтә алам. Ә болай үзем фәнне бик яратам һәм аны бик күп очракта ютубта карарга яратам фән турында бер нәрсәләр анда BBC-лар анда шундый башка каналларны карыйм инде психологиягә килүем минем булды егерме тугыз яшьтә мин беренче тапкыр шундый ситуациягә эләктем үзем аны берничек тә чишә алмый идем һәм мин аңа нинди инструмент белән эшләргә, нәрсә табып, ничек тормышның мәгънәсен табарга белми идем һәм шуңа күрә психологка барырга булдым. Һәм мин таптым бик әйбәт психолог. Мин иң беренче барган ук психологым әйбәт булды. Беләм мин, кешеләр әллә ничә ел эзлиләр, ялгышалар, әллә кемнәргә эләгәләр. Һәм минем беренче психологым бик әйбәт булды, һәм ул миңа ярдәм итте. Әлеге көнгә кадәр мин аның белән аралашам һәм аның расстановкаларына йөрим. Ул расстановка методы белән эшли һәм инде менә ничек дип әйтим инде ул э, базовый психология белән эшлим ә нәрсә соң ул расстановка нәрсә ул базовый психология ике сүз белән генә э, расстановка ул э, шундый система аны хеллингер дигән кеше уйлап тапкан э, германиядә ул хәтта нобель премиясе ала язган бу методы өчен ләкин анда каршы психологлар булган шуңа күрә ул аны ала алмаган ул безнең бөтен гаиләбез белән эшләү дип атала инде. Ул әти-әни белән генә түгел, бабайлар, әбиләр белән эшләү, чөнки ниндидер травмалар безгә кайындыр ерактан килергә мөмкин. Геннар аша күчер. Әйе, геннар аша күчергә мөмкин дип санала расстановкаларда. Һәм кайбер очракта без расстановка аша ниндидер үзебезнең тормышыбызда булган ялгышларны ә, таба алабыз ә, ниндидер әбиләр, бабайлар аша. Ага. Ул бераз гына ә, расстановщиклар үзләре дә шулай дип әйтә, бераз гына театрга ошаган. Чөнки ә, күп кенә кеше җыела, аларга рольләр өләшелә һәм алар синең тормышыңны белмичә, синең белән аралашмыйча, синең әбиеңне, бабаеңны уйныйлар дип әйтәр инде. Ул поле шундый. Анда уйнау түгел, алар нәрсә тойганнарын әйтәләр инде. Менә тәндә нәрсәдер тоярга мөмкиннәр. Салкын, эссе яки анда аякларым авырта башлады, башым авырта башлады. Менә шулай иттереп. Аны алар әйтәләрме, я син тоя башлыйсың? Юк, алар әйтәләр.
Һәм алар синең тормышыңны белмиләр, әби бабаңны белмиләр. Шуңа күрә ул бик әйбәт методларның берсе санала һәм ун психологка былай гына барган консультация кебек ун консультация кебек була дип әйтәләр инде аны э, ну гомумән психологиядә шундый проблема бар э, аны тикшереп булмый аның эффективлыгын тикшереп булмый беренче дөрес дөрес дөрес һәм аны статистик выборкада тикшереп булмый һәм бу миңа калса проблема шуңа күрә мин э, ну мин күпмедер вакыт бик каты менә бу популярлашып киткән вакытта, бум булганда шулай ук психология белән бик кызыксындым, бик күп роликлар карадым, укырга тырыштым күп нәрсәләр. Ләкин хәзер мин рациональ фикер йөртә башлагач, күбрәк, ягъни мин тормышка рациональрак карый башлагач, күп сораулар бирә башлагач, мин бик күп хаталар, логик хаталар таба башладым һәм бу хәзерге көндә минем өчен проблема. Минемчә, психология белән ә, фәнне бергә кушып баланска китерә алсаң, әле бит критический мышление дигән әйбер бар. Син бөтен нәрсәгә дә ышана башласаң, син үз үз э, фикереңне югалтасың дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә мин фәнни якны да э, кабул итәм. Психологияне дә кабул итәм. Һәм психологиядә бит әлеге көнгә кадәр, ә, менә әйтәләр бит, ә, нидер кризислар булган элек шундый. Кризис среднего возраста, mm -hmm. мәсәлән, әме иратларда. Yeah. Иә. Һәм хәзер ул кризисның юклыгын әйтәләр. Хәзерге mm -hmm. вакытта фәнни яктан ул кризис юк дип әйтәләр. Юктыр дип әйтәләр. Юктыр дип иә. әйтәләр. Чөнки ул кризис барлыкка килгәндә аны психологлар тезис буларак барлыкка китергәч, ул вакытта иратлар 30-40 яшьләрдә инде җитлеккән булганнар.
Җитлеккән һәм үлемгә якын булганнар. Шуңа күрә ул кризис барлыкка килгән һәм ират үлем алдыннан тагын нәрсәдер калдырыр өчен башка хатын-кызлар белән мөнәсәбәткә кереп, балалар калдырганнар. Мин нәрсә өчен яшим дигән сорау биргән. Әйе, әйе.

китереп чыгара. Бигрәк тә, ну, олы буында юк дип әйтик инде, алар телевизор карыйлар, бөтен нәрсәгә ышаналар. Һәм минем конкретно үземдә шундый ситуацияләр булганы бар. Мин үземнең баламны әбиләргә җибәрәм. Ә, алар бик әйбәт аралашалар анда, яратышалар һәм башкалар ис китмәләр. Рәхмәт э, әби бабайларга баланы алып калган өчен. Ләкин алар телевизордан карыйлар да, теге бала рәсем ясап утыра инде. Ә, телевизордан ә, э, психолог әйтә, мин аның белмим нинди психолог икән, ул әйтә, Әгәр дә бала кара карандаш белән рәсем ясый икән, димәк, аның депрессия. Ну, ниндидер шундый, ул апатичный, аны, аның ниндидер проблемалары бар. Һәм миңа әбиләр шалтыраттып, менә шундый хәл бит әле, бик авыр бала синең ниндидер анда апатичный хәлдә дип э, шалтыраталар. Кайчакта кара карандаш ул бар, тик кара карандаш. Ул беренче эләккән карандаш булырга мөмкин. Һәм психологиянең шундый зур проблемасы бар. Э, ул бит яшь, яшь фән дип әйтик инде ну аны фән дип атап булмый дөресен әйткәндә ә, ул бик яшь аңа 200 еллап кына әле һәм ә, ниндидер закончалыклар алар ә, әлегә хәтле теге бернинди дә бәйләнешкә кертелмәгән ягъни ниндидер психолог интернеттамы яки телевизордан ул мин психолог дип әйтәм менә минем шундый шундый белемем бар ди ул белемне без шулай ук тикшерә алмыйбыз һәм ул әйтә ниндидер теория яки үзенең фикерен әйтә дә һәм аны теория буларак кабул итәргә тәкъдим итә һәм кешеләр аңа ышаналар чөнки авторитетлы ниндидер фикерләр юк шуны ук әйтәсе әйтәсе була менә мәсәлән нинди психологларны әйтә без теге бөтен кеше дә белә торган дип психологлар бар анда фрейд бар юнг бар инде әйме әйе заман хәзерге заманда теге популярлардан курпатов филеевлар бар ну вот филеев ул вообще конечно кытышкыч карамагыз ышанмагыз ә менә бу авторитетлы фикерләр Э, фрейд та юнг та аларның күп күп әйбере алар язган ул инде хәзер актуаль түгел психологиядә һәм ул э, инде актуаль түгел икәне таныла ләкин кешеләр һаман да аларны авторитет буларак кабул итә һәм мәсәлән э, шизофрениянең барлыкка килүе һәм Аның ни өчен булуы турында һаман да күпчелек кеше әти-әниләрдә дип саный. Гәрчә шизофрениянең инде күптән генетик авыру булуы дәлилләнгән. Шуңа күрә бу проблема була кайчакта. Беренчедән, психология белән психиатрия ул төрле тармак. Әйе. Һәм шизофрения ул психологлар белән өйрәнелә торган тармак. Әйе, ләкин күпчелек кеше моны белми. Әйе, мин, минем уйлавымча инде, беренчедән кешеләр бик күбесе психологияне нигә яратмыйлар һәм аны начар дип таныйлар начар түгел инде куркыныч дип таныйлар үзләре өчен чөнки алар психология белән психиатрияны бутыйлар әйе психиатр ул башка авыруларны өйрәнә, ә психолог ул анализлый гына, ул сиңа үзеңә ниндидер тармакны табырга тырышырга. Менә минемчә, минем психологым минем мине күбрәк Аллага ышанырга этәрде. Чөнки мин психологка баргач, ул әйтте, син ә, ышануны югалткансың бу дөньяга. Бу яшәүгә ышануны югалткансың. Бу беренче барган психолог. Әйе, беренче барган психолог. Мин ике психологта булдым һәм икесе дә миңа Аллага ышануны ә, беренче чиратта алар ә, шул шул тармак буенча, шул юл буенча барырга тәкъдим иттеләр. Чөнки алар әйтмиләр шулай эшлә дип. Алар сорыйлар. Мин шул менә контрольдә тотам тормышымны һәм шуңа күрә мин Аллага ышанмыйм. Мин ышанмыйм дөньяга, ышанмыйм тормышка, кешеләргә. Һәм алар мине күбрәк Аллага китерделәр дип әйтә алам. Хәзер ышанасыңмы инде?
Хәзер ышанам.
Чөнки мин хәтта килә идем э, икенче психологыма һәм анда һәрвакыт мин килгән вакытта кич буламы ул, көндез буламы ул, һәрвакыт азан тавышы була иде. Без көлә идек. Берсендә хәтта без бер-беребезгә карап җыладык психологым белән бергә. Ул да җылады, мин дә җыладым ул әйтә менә син аллага ышан ди менә хәзер менә син хәзерге вакытта күрсәтә башлады азан башланды без икәү җылый башладык менә ул психология минемчә Дөрес, э, менә э, һәрбер кешенең кулында болта инструмент була алмаган кебек. Психологиядә һәрбер кешенең күңелендә э, дөрес тойгылар уятмаска мөмкин. Ягъни үзеңнең психологын табарга кирәк. Әйе, үзеңнең психологын табарга кирәк. Психиатри белән психологияне бутамаска кирәк. Э, психиатри инде ул синең бик тирән депрессия булганда анда ә, медикаментсыз булмый чөнки ул ниндидер матдәләрнең баш миенә җитмәве була анда ниндидер ә, шизофрения булса инде аның белән сине психолог үзе кабул итмәячәк ул аны тойса белсә аңласа ул аны сиңа иң беренче чиратта ә, психиатрга барырга диячәк инде һәм ә, минем психологым ниндидер сораулар бирде миңа чөнки депрессиянең дә төрле төрләре төрләре була һәм тирәнлеге була әйе тирәнлеге була һәм ул эшли алырлык депрессия була икән ул аның белән эшли ә ул эшли алмый икән ул сине инде психиатрга җибәрәчәк аңладым
минемчә дә менә төп э, проблемаларның берсе ул кешеләр психиатрлар белән һәм психологларны аермыйлар э, ләкин минем фикеремчә э, психологиянең менә без аңлый торган бөтен кеше аңлый торган популяр психологиянең фәнни нигезе юк гәрчә э, кемнәр дидек әле юк юк юк э, дәвалаучы психологларның психиатрларның әйе сүзен оныттым психиатрларның э, аларның бит инде квалификациясы да бар алар биологияны шулай ук өйрәнәләр Әйе, әйе. Э, химияне өйрәнәләр. Алар алар фәнгә якынрак. Дөресрәк, алар фән аларның фәнни нигезе бар. Һәм фәнни нигез булмау, э, ул ниндидер күп-күп тармакларга китереп чыгара. Ә күп-күп тармаклар соңыдан эзотерикага барып тоташа. Ә эзотерика ул минем фикеремчә күбрәк зыян китерә.
Эзотерика зыян китерергә мөмкин инде ул, ләкин эзотерикасыз, минемчә, ниндер дөньяда, дөнья күңелсез.
Күңелсез, әйе, дөньяда ниндидер өмет дейме шунда, фәннән башка нәрсәдер. Без бит һәрвакыт ниндер теләкләр телибез. Ә теләк бит инде ул эзотерикага якын. Ул бит ниндидер действиега китерми нидер Э, син максат куйдың да нәрсәдер эшләдең була бит инде ә без күпчелек очракта башта теләк телибез теләк бит инде ул эзотерика бит инде минемчә бәлки шундый бәлки но аны биологияга да якынлаштырырга була теләк теләгенә карап
Бәлки. Бәлки, белмим. Э, мин үзем менә Смелость быть диким дигән бер кино бар. Э, мин миңа аны психологым э, тәкъдим итә. Һәм анда бер кыз теләк тели һәм язып куя үзенең холодильнигына мышында, суыткычынамы, белмим. Карта желаний теге популяр. Әйе, карта желаний түгел. Монда ул яза. Менә минем Теләк инде чынга ашкан. Менә мин моны алдым, былай эшләдем, тегеләй иттем дип язылган. Чын менә хәзерге көн, көндәге кебек яза алам. Менә инде теләгем чынга ашкан. Һәм аның теләге шулай итеп чынга аша кинода. Һәм мин шулай итеп теләп карадым, һәм ул минем чынга ашты. Мин бер нәрсә дә эшләмәдем. Һәм мин шуннан бирле ниндидер тылсымга ышана башладым. Минемчә эзотерика ул ниндидер тылсымга ышану. Ул инде кемнеңдер тормышын бәлки боза да аладыр. Гомер буе бер нәрсә дә эшләмичә, ниндидер эзотерикага гына ышанып, э, нумерологиягә мөрәҗәгать итеп, Э, психологияне әле бит психология иң кызыгы менә мин яратмыйм кешеләрне бер тапкырда психологка барып карамаган һәм ул менә укыган нәрсәдер нәрсәдер караган һәм ул психологиядә бөтен нәрсәне дә беләм дип әйтә ул бер нәрсә дә белми бер тапкыр да бармаган кеше ул үз тәнендә, үз э, күңелендә тоеп карамаган кеше психологияне беләм дип әйтә алмый. Ярый, аңладым. Мин барган бар ясәш. Кара, э, ну монда ике төрле нәрсәгә бәйләнеп китәргә була. Берсендә ул тылсымга ышану. Э, ну бушлай ук бик сәер нәрсәгә сиңа тылсымга ышанырга чөнки тормыш ул үзе могҗиза хәтта фәнни яктан карасаң да тормышның яралуы ул могҗизага тиң чөнки ул миллионнар арасыннан бер тормышның чынга ашуы ягъни барлыкка килү ул чыннан да бик кызыклы бер нәрсә һәм фән миңа калса ул төрле могҗизаларга караганда да кызыграк кайбер очракларда. Һәм эзотерика турында да әйтим инде. Э, эзотерикага ышану ул билгеле кызыклык китерә ала, ләкин ул менә шул уен көлке формасында булса, билгеле әйбәт. Ләкин э, бик күп кеше аны җитди кабул итә башлый тормышта. Ниндидер проблемалар булса, ул хәтта психологка да бармый. Ә психолог булып саналган кешегә барырга мөмкин яки күрәзәчегә барырга мөмкин һәм бу нигездә ә, теге начар тәмамланырга мөмкин чөнки мәсәлән ә, минем шундый танышларым да бар аларның җитди авырулары булгач алар ә, врачка баралар башта врач әйтә ну бу җитди авыру сиңа бик озак һәм авыр дәваланырга туры киләчәк дип һәм ул кеше ниндидер кешегә ышанып ниндидер бальзамнар алып эчә, әллә нинди бик күп акчаларга һәм нәтиҗәдә начар э, начар булып бетә инде бу история. Шул, ә тагын э, менә бу язу турында да исеңә кызык кына бер фикер бар, шулай ук фәнни яктан карарга була бу әйбергә. Э, без еш кына фокусироваться иткән әйбергә Без аңа күбрәк игътибар бирәбез. Һәм, мөгаен, синең әле бик күп э, бу язылган әйбердән дә кала бик күп хыялларың булгандыр. Һәм бәлки син һәр яңа ел саен нәрдидер теләк телисеңдер. Ләкин син аны чыңга ашкан очракта гына искә төшерәчәксең. Ә, мин бит яңа елда шуны теләгән идем дип. Әйе. Чөнки бу синең фокусыңда. Әйе, ансы белән риза. Ансы әйе. Ләкин менә әйе, эзотерикага җитди ышану, минемчә, җитди мәсьәләләрдә ышану бераз ахмаклыктыр ул. Чөнки ахмаклык та түгел, ул э, бәлки нәкъ менә критик караш булу һәм э, ниндидер менә э, ничек дип әйтим, Белем җитеп бетмәү. Бәлки, бу хәтта бераз гына сәясәткә дә барып тоташадыр. Ягъни, кешенең милләтне, халыкны кирәк дәрәҗәдә белемләндермәү аркасында. Әйе, дөрес, дөрес.
Чөнки күп белгән кеше ул күп тели. Әйе. Һәм күп күп мәсьәләдә төпченә. Һәм нидер сораулар бирә. Шуңа күрә, әйе, фәнни яктан теге бик бик э, бераз белмәсәләр әйбәтрәк дигән кебегрәк иде хәтта медицинада да киләсең э, врачка ниндидер сораулар бирә башлыйсың алар моң бераз ачулары да килгән кебек була минемчә ну әйе еш кына шундый ситуация була
Аны берничек тә тикшереп булмый дип әйтә алам. Син аны эшли башламыйча, аның психолог белән тикшереп булмый, чөнки укыган кеше дә әйбәт психолог була ала. Укымаган теге озак еллар укымаган кеше дә психолог була ала. Мәсәлән, ул повышение квалификации дип әйтәләр инде, аның югары белеме бар, ләкин ул бер елмы, ике елмы тагын укый магистратурада берәр җирдә психологиягә. Ә, мәсәлән, минем э, психологым ул Мәскәүдә психология факультетын бетергән. Ә, һәм аннан соң ул ә, үткән ә, расстановкалар буенча квалификация тагын. Ләкин ул расстановкалар үткәндә аларның Ул сөйләгән иде, әллә ничә ай булырга мөмкин, син расстановкада ахырга кадәр үтәргә тиеш, бөтен травмаларыңны бетерергә тиеш. Ләкин ул теге бөтенләй бетергә мөмкин түгел, ләкин ниндидер дәрәҗәдә бетергә тиеш. Шуны бетермичә кеше экзаменны бирә алмый. Кайча кешеләр 20 шәр тапкыр биргәннәр экзаменны. шундай кызык ал инде он тапкыр дидеме һәм мен расстановкаға барып карыйсы килә бик кызык ул иә минемчә ул бер иң кызык методларның берсе ләкин расстановкада да әйбәт расстановщикка эләгергә кирәк минемчә инде ул эзләнү начардыр ләкин син максатың булса нәрсәдер үзгәртергә тормышыңда ул бит инде фокусировка кебек син кешене дә табырга фокусың синең көчәя Һәм син, һичшиксез, минемчә, табасың үз психологыңны. Чөнки синең максатың бар. Минем ике психолог булды һәм икенчесе белән без хәзер аралашмыйбыз да. Чөнки ул коучингка һәм коммерциягә китте. Мин әле ул өлкәгә керергә әзер түгел. Һәм мин әзер түгеллегемне әйттем. Һәм без хәзер аралашмыйбыз да хәтта. Чөнки без ике төрле юлдан киттек. Ул да риза, мин дә риза. Без кабул иттек моны. Ә беренче психологымнан мин бераз китеп торган идем, чөнки миңа кирәк иде э, яшерәк психолог. Минем беренче психологым ул миннән олырак. Аңа ул минем әнидән дә олырак яшьтә. Һәм э, Ул миңа теге ниндидер олы кеше кебек һәм аның белән мин, мәсәлән, җенси мөнәсәбәтләр турында сөйләшә алмыйм. Ә яшь психолог белән мин бөтен нәрсә турында сөйләшә алдым. Шуңа күрә миңа ниндидер вакыт өчен яшь психолог кирәк иде, һәм ул сексологка да укыган иде. Шуңа күрә миңа аның белән җайлы иде. Минем максатым булды, мин таптым. Үземә менә шул өлкәдә сорауларым булган кешене. Һәм минемчә, психологны эзләү ул максат кебек. Син ниндидер әйбәт әйбер эзләгән кебек, ниндидер әйбәт кеше эзләгән кебек, психологны да табып була. Ягъни, мәсәлән, э, синең фикереңне кыскача гына әйтсәк, э, син әйтергә телисең, син эзлә, эзлә, эзлә, эзлә һәм бәлки син табарсың. Әйе.
Ярар.
Миңа мин хәтта каршы фикердә булсам да, минем бу э, бу нәрсә турында үземнең бер э, ниндидер кысаларым бар. Ничек психологның сыйфатламы юк микән аңларга? Беренчедән, ул авторский методлар белән эшләми. Әгәр дә бу инде дәлил дәлилле күпмедер дәрәҗәдә нигезе булган психолог турында сүз бара икән. Э, икенчедән, аның дипломыннан кала әле тагын үзенең терапиясе дә булырга мөмкин чөнки шундый нәрсә бар ә, психологлар еш кына үзләренең травмаларын әгәр дә аларның үзләре терапия узмаган булсалар алар кешегә дә ә, кеше, кеше аша в общем ә, үзләренең травмаларын кешегә күчереп ә, аларны дәваларга тырышырга мөмкиндер әйе һәм бу шулай ук бик яхшы әйбер түгел Э, шушы ике критерий бар һәм э, ну отзыв бар әйе һәм тагын э, минемчә бар критерий супервизия узучы психолог булырга тиеш анысы нәрсә дигән супервизия аның үзенең психологы булырга тиеш аларның бар супервизорлар алар алардан психологлардан өстән психологлар алар я укытучылар була ләкин бик күп тәҗрибә булган психологлар була алар психолог белән эшлиләр Үзенең травмасын э, клиентларына күчерәме, юкмы, шуның өстендә эшлиләр. Бу теге ни шикелле, үзенең койрыгын йоткан аждаһа шикелле. Әйе. Соңыдан бер түгәрәккә, түгәрәккә барып төшә. Психологларның э, табигатьтә әйләнеше. Әйе. Ләкин ул синең әйткән фикергә менә ни шундый каршылык бераз э, психолог үз травмаларын э, клиентына күчерә дип әйттең син әйе юк ул э, үзенең травмаларын клиентта танырга мөмкин һәм аларны дәваларга тырышырга мөмкин әйе әгәрчә ул травмалар гомумән булмаска мөмкин әйе әйе ләкин ул супервизор белән эшләсә андый ситуациялар әзәя шуңа күрә супервизоры булырга тиеш югары белеме булырга тиеш һәм ниндидер методикаларны өйрәнеп торуы тиеш булырга тиеш дип уйлыйм мин чөнки бер урында басып торган психолог ул бер урында басып торган специалист кебек инде әйе әйе алга бармаса ул менә Без бит әйтик, ул яшь фән дип әйтмәдек инде, яшь тармак дип әйтик инде, психология. Без аны әле ачып бетермәгән, шуңа күрә аның яңалыкларын һәр вакыт ачып торырга кирәк, һәр вакыт яңалыкларны өйрәнеп торырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Фәндә дә шулайдыр дип уйлыйм мин аны. Ләкин психология ул Менә мин мин үзем Лина Дианова дигән психологны карыйм. Мин аны шулай ук э, караганым бар. Әйе. Аның бик э, кызыклы әйберләре бар, чыннан да карарга, ләкин алар шулай ук бөтен кешегә дә файдалы түгел. Әйе, әйе, ул аны үзе дә әйтә бит. Әйе, ул аны күбрәк кызык өчен инде, күңел өчен. Әйе, кызык өчен әйе, э, ул шундый теге ниндер эпатаж дип әйтер инде. Ул шоу ясый, ул аны һәрвакыт әйтә үзенең YouTube каналында. Һәм минемчә, ә, менә шунда мин әллә ничә тапкыр шундый фикерне ишеткәнем бар. Ул әйтә, ә, психология ул фән түгел. Аның үзенең әллә ничә тапкыр әйткәне бар. Ул ә, өйрәнү һәм ярдәм кебек кенә кеше өчен. Ә, аның үзенең ә, максатларын, үзенең эчтә булган потенциалын өйрәнү ә, менә шундый ә, метод белән инде. Кара, ә, менә бу фикергә дә тагын өстәмә кертәсе килә. Мин инде теге за, ягъни синең синең яклы үземнең критерийларны әйттем. Хәзер каршы критерийларны да әйтәм, чөнки ул дөресрәгә каршы фикерне дә әйтәм. Чөнки мин каршы якта. Миңа калса, бәлки миндә шундый хис уянадыр. Син сөйләгәннән соң үзеңнең тарихыңны, бу психологлар белән эшләү тарихын һәм гомумән Э, караганда э, психологларга йөрүче кешеләргә алар бер психологтан икенче психологка күчәләр һәм теге эзлиләр эзлиләр бу бер э, зависимостька әйләнә ягъни әйләнгән кебек ягъни инде аннан соң күпмедер вакыттан соң кеше психологсыз үзенең ниндидер проблемаларын хис шише алмаган шикелле ягъни ул тормыш алдында көчсез булып калган шикелле үзенең ә, менә бу бөтен психологлар сиңа фундамент эзләргә кушалар бит үз эчеңнән шул ук вакытта э, бик күп кеше аларга э, таяна гәрчә ул үзенә таянырга тиеш әйе ниндидер глобаль проблемаларда син үзең тәгаен белгәч мин моны ерып чыга алмаган анда туганнар сиңа ярдәм итә алмый дуслар сиңа ярдәм итә алмый син инде ә, мәсәлән, медицинский яктан тикшерәсең, синең ниндидер гормоннарың, ә, алар тәртиптәме, шуның аркасында бәлки син үзең начар хис итәсеңдер. Аннан соң инде ә, психологка мөрәҗәгать итәргә була. Ләкин менә бу популярлык, аны яңа дингә әйләндерү, бөтен кешегә дә психолог кирәк, бөтен кешеләргә дә психолог кирәк дигән фикерне алга этәрү, миңа калса ул дөрес түгел. Чөнки кешеләр үзләренең проблемаларын үзләре хәл итәргә өйрәнергә тиеш, минемчә. Һәм күпчелек очракта күп кешенең, күп яшьләрнең психологларга йөрүе ул популярлык артыннан куу гына. Һәм минем үземнең психологка баруым да ул кызыксыну булды күбрәк.
Мин бары тик психологка баруым минем үземә таянудан түгел, ә менә була бит шундый, мин бөтенләй ышанычны югалтым әйе мин белмим нәрсә өчен яшәргә мәгънәсен аңламыйм бу тормышның мин менә тудым үстем ну булдым инде мин артист әйе булдым миңа ул ләззәт китерми мин аны эш буларак кына эшлим аннары минем теге теге мин үземә пар таба алмыйм чөнки мин әти әнинең ничек тормышын күрдем һәм алар теге авыр яшәгәч алар икесе дә миңа әйттеләр ә, берсе әйтте мин кияу ә, аерылган маташып тормасаң да болай юк юк миңа әни әйтте мин де кияүгә чыкканнан соң инде икенче тапкыр теләмәдем диде ә әти әйтте минем иң зур ялгышым булды өйләнешү диде Миңа ике әнием дә әтием дә шулай дигәч, мин мәгънә күрми идем анда. Нәрсәгә кирәк ул миңа? Ике кеше шул кадәр авыр яшиләр икән, бергә булганда, ә аерылгач, алар икесе дә бәхетле яши башладылар. Шуңа күрә минем өчен ничектер бер мәгънә юктыр кебек тоела иде бу дөньяда. Һәм шул ситуациядә 29 яшьтә Ә, бөтен кеше әйтә, сиңа кияүгә чыгарга кирәк, бала табарга кирәк, тегеләй болай. Шул менә вакытта син инде үзеңне ишетми башлаган вакытта, менә була бит син, син теге сосна кереп киткән кебек, бер нәрсә ишетелми, бер нәрсә аңлашылмый. Менә шул вакытта мин психологка бардым, Үземне аңлар өчен, үземне ишетәр өчен. Бу э, су төбенә үзеңне тартып чыгарыр өчен. Әйе, тартып чыгарыр өчен.
Минемчә, дөрес итеп кулланганда, психология ул үзеңә үзең дөрес итеп таяна белү, дөрес итеп мәгънәләр таба белү. Кирәк вакытта Алла белән аралашу, кирәк вакытта Алла белән инде кирәк вакытта гына түгел, һәр вакыт аралашабыз, ләкин кирәк вакытта мөрәҗәгать итә белү һәм үзеңә рөхсәт итү, кемнедер яратмаска, кемне кемгәдер юк дип әйтергә, кемгәдер рәхәтләнеп әйе дип әйтергә, кайдыр бирергә, кайдыр алырга. Минемчә, аларның барсында әти-әни өйрәтә алмаска мөмкин. Ә без бит балалар, без бит әти-әниләрне кабатлыйбыз күпчелек очракта, чөнки ул безнең беренче җәмгыятебез, ул әти-әни. Әйе, һәм син аларны бөтен әйберне шулардан ала ә, әти-әниләрдән кабатлыйсың. Әйе, алар мин гаепле дип әйтә алмыйм. Аларның үзләренең э, тәҗрибәләре бар. Әйе. Алар ниндидер гаиләләрдән килгән. Менә ул менә расстановкада бик әйбәт күренә инде. Тәҗрибәләр шулай кушыла алар. Ике нәсел кушыла. Һәм шул нәселдән син килеп чыгасың. Һәм синең бүтән тәҗрибәң әти-әниең, аларның тәҗрибәсе һәм аларның аларның тәҗрибәсе ул шул кадәр зур, син аны бер көндә генә ничектер үзең генә чишеп бетерә алмассың кебек тоела миңа. Шуңа күрә мин психологка мөрәҗәгать иттем. Бу ребусны ничектер кызыграк, җайлырак итеп шишәр өчен. Чөнки кайвакыт син үз-үзеңне Менә контрольдә тота тота тота, мин хәтта тешләрем шул кадәр кысыла башлады, мин ярты тешемне ашап бетердем.
Берәр э, очракны сөйли аласыңмы аңлар өчен нәрсә? Ну, ни дәрәҗәдә җитди проблема турында сүз барган аңлар өчен? Аңлатам, нәрсә әйтергә телим мин. Э, минем тирәмдә бар шундый кешеләр, алар мәсәлән, э, бик сәер э, проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр ягъни э, бала өчен мәсәлән э, син мәсәлән дә өстеңә чәйне түктең һәм бу синең өчен трагедия булырга мөмкин чөнки син ул чәйне бик каты эчәргә теләгән идең әйме дүрт биш яшьлек бала өчен бу чыннан да авыр син аны югатасың әйе шулай була инде кайчакта дип ә, ну теге сөйләшәсең аның белән аралашасың һәм ул тынычлана ә, кайбер олы кешеләр дә инде үсеп беткән кешеләр дә шул ук проблемалар белән психологка баралар гәрчә ну шулай була тормышта дип кенә әйтәсе дә һәм юлыңны дәвам итәргә кирәк кебек бит инде һәм ниндидер нәтиҗә нәтиҗә ясарга мәсәлән синең кәефең кырылган һәм бу ситуацияне син яңадан кабатламаска тиешсең кирәк вакытта син юк икәнен хис итәсең икән һәм ярар дип әйтмисең юк дип әйтәсең бары тик нәтиҗә ясыйсың да һәм дәвам итәсең моның өчен психолог та кирәк түгел кебек бит инде һәм бик күп кешеләр менә шундый аңламыйм мин ягъни популяр психологларга шундый проблемалар белән йөриләр һәм аларның э, теге акча янчыкларын тулыландыралар шул рәвешле Менә менә психологның миңа нәрсә соши, ул кыйбат, һәм мин аңа барганда бик каты уйлыйм. Бу минем өчен чын проблемамы юкмы дип. Чөнки менә минем үземнең мөрәҗәгать иткән менә бер проблеманы сөйлим, ул теге зур проблема түгел, ләкин минем өчен ул бик ни иде, шундый җитди кебек тоела иде инде. Ә, мәсәлән, мин ә, ачык конфликтка чыга алмыйдым кеше белән. Ачык... Хәзер чыга аласың?
Чыга алам. Ә, менә, менә конфликтка чык...
конфликтлашабыз. Әйдә.
конфликтка чыкканда мин җылый башлыйдым. Мин бөтенләй бәх... менә кычкыра алмыйдым кешегә. Я кычкыра идем, бер сүз кычкырып әйтәм, инде икенче сүзем буны. Менә бөтенләй менә бетә идем, җылыйдым. Һәм берәр кеше миңа берәр нәрсә әйтсә, котырак итеп, мин җылый башлый идем. Һәрвакыт. Хәзер инде ул әзрәк. Э, һәм мин аңладым, э, минем шундый сценарий бар иде, иде. Мин аны әйтмим кемнән. Э, ул кеше һәрвакыт минем алда җылы иде. Һәрвакыт. Шуңа күрә мин үземне шул кадәр теге аны әйтәләр инде жертва дип әйтәләр э, психологиядә корбан корбан э, корбан аның шундый треугольник дип сөйлиләр инде э, жертва спасатель палач син башта корбан аннары син кемнеңдер коткара башлыйсың үзең корбан булгач син эмпатияга шундыйлай кеше буласың эмпатияле син башка кешегә ярдәм итәргә тырышасың ул синнән сорамый ләкин син аңа ярдәм итәсең бик күп врачлар менә спасательләр алар психология буенча ә, кайчандыр әти әнисе авырганмы шундый бер нәрсә дип әйтәләр инде мин үзем теге врач булмагач белмим аннары син спасатель буласың һәм сиңа ул кеше бер нәрсә дә бирми син аны менә коткарасың коткарасың син көтәсең аны син көтәсең сиңа бер нәрсә дә килми и син бер мәлне шундый усал кешегә әйләнәсең һәм син палачка әйләнәсең һәм син берәрсен шуңа күрә бөтен врачлар усал нәтиҗә бәлки бәлки һәм э, менә шул треугольник бар аннан чыгуы бик авыр диләр ләкин ә нигә менә менә бу моментта нәтиҗә ясамаска Мин, чөнки мин үзем бу өчпочмакта булган ә, вакытым бар. Uh -huh. Ягъни мин нишләптер шулай ук ярдәм итәргә кирәк дип саный идем. Һәм бер вакыт ә, бу миңа үземә начарлык белән кире кайткач, мин, аһа, димәк, бер кемгә дә ярдәм итмә, әгәр дә алар сорамыйлар икән, киңәш бирмә. Бетте хәзер, булмый идем тормыш кагыйдем.
син бит аңлыйсың, бөтен кеше дә синең кебек акыллы түгел. Һәм бу бит менә мин үзем турында әйтәм. Менә мин 30 29 ел яшәдем менә шулай име? Белмичә буларны, аңламыйча. Син бу сорауларны бирмәдең үзеңә? Юк. Бер кашанда.
Ягъни сиңа авыртты, ә син уйлыйсың. Әйе. Шулай булырга тиеш.
Нинди начар кешеләр дип уйлый башлый идем. Һәм күпчелек очракта мин кешеләрне гаепли идем. бөтенесе гаепле иде минем анда әти әни анда тагын кемнәрдер башта әти генә аннары ә, тагын ниндидер кешеләрне таптым мен бик көп очракта иратлар ел шуңа күрә мин менә психологияга килеп аңлый башлагач әле ул вакытта да откат дип әйтәләр инде аны сен киләсең аңлыйсың барысын да ләкин реакция үзгәрми бик озак кына вакыт реакция үзгәрми тән бит хәтерли тән хәтерли ничек мин ә, менә миңа кычкыралар һәм тән хәтерли җылырга кирәк мин тотып аласың үзеңне ләкин соң синең инде яшьләрең китте тавышың үзгәрде син көлә башлыйсың уртасында шул процессның әйме ләкин әле дә синең тәнең хәтерли һәм ул барлыкка килә. Шуңа күрә психолог ул сиңа ярдәм итә бу откатларның менә бу ә, табигый Болай булырга мөмкин. Ул сиңа күп очракта шуларны Син нормальный.
Син әй, синең белән барысы да әйбәт. Менә шулай сиңа тыштан кемдер әйтә, син үзең аңлыйсың аны, ләкин кемдер әйтсә сиңа шулай дип, ул аның көче күбәя дип әйтим мин инде аның, аның ниндер Мин үзем психологияне үземә ниндер ярдәмче итеп кенә алдым. Ул минем янәшәмдә булган ярдәмчем кебек. Бер таянычым.
Таянычым.
Ләкин ул һәр вакыттагы таянычым түгел. Мин күп очракта үземә таянам. Ләкин кайчак мин шулай минем белән барысы да әйбәт бит. Әйбәт. Э, хәзер менә караучыларның 5-6 меңен экономить итәбез. Ничек бу өчпочмактан чыгарга? Ә, Буш почмактан чыгар өчен беренче чиратта үз күңелеңдә бәяңне арттырырга кирәк. Мин кирәк, мин бу дөньяга болай гына килмәдем һәм минем ә, килүем мәгънәле һәм мин бу дөньяда нәрсәдер эшли алам дип аңларга кирәк. Ә, Ул төрле әйбер булырга мөмкин. Ул хәтта кемнедер бәхетле генә итү дә, кемгәдер нидер бер вакыт, бер тапкыр ярдәм итү генә дә. Синең тормышыңның мәгънәсе бар, беренче чиратта. Икенче чиратта, бер кеше дә синең бәяңне төшерә алмый. Өченче чиратта, син кемгәдер ярдәм кирәк икән, ул аны синнән сорыячак. Һәм һәрвакыт кемгәдер ярдәм итәсең килгән саен, сиңа үзеңә сорау бирергә кирәк. Нигә син аңа ярдәм итергә телисең? Һәм син, бәлки, үзеңә ярдәм итергә телисеңдер бу очракта. Менә шундый сораулар бирә башласаң, инде бу өчпочмактан чыгу юлын таба башлау мөмкин. Ага.
Ягъни, гомумән, үзеңә сораулар бирү ул начар әйбер түгел. Әйе, әйе. Ләкин аларны дөрес иттереп бирергә кирәк. Һәм аның өчен психологка да бармасаң була. Була. Ә, кара, менә бер фикер, шулай каршылыклы фикер, ә, син әйтәсең, ну бу теге дөньяга ничек карауга бәйле әгәр дә фәнни яктан дөньяга карыйсың икән э, тормышның мәгънәсе булмаска да мөмкин һәм бу нормально һәм бу начар дигән сүз түгел тормыш э, тормыш һаман да бик кызыклы һәм бик күп кызыклы әйберләр бар, күп кызыклы кешеләр бар. Алар белән аралашканда синең эндорфиннарың арта, да һәм син үзеңне рәхәтлерәк, бәхетлерәк хис итә башлыйсың. Ә, бәлки мәгънә дә эзләргә кирәкмидер. Кем өчендер бу эшләми. Ә, шәхсән мин үзем ә, мәгънә эзләүдән һәм үземнең ниндидер урынымны эзләүдән туктадым. Чөнки ул юк. Минемчә юк. Һәм бары тик ләззәт алырга, өйрәнергә тормышны һәм үзеңне өйрәнергә кирәк. Минемчә. Кем өчендер менә мондый стратегиядә эшләргә мөмкин. Әгәр дә берничә стратегия эшләмәсә, минекен эшләп карагыз.
Дөрес. Ләкин э, иҗади кеше мәгънәсез яши алмый, кызганычка каршы. Минем э, белүемчә Толстой э, бер вакыт шундый белмим, кем сөйләгәндер аны миңа. Миңа Илгиз Зәйниев сөйләде моны. Менә искә төште. Лев Николаевич Толстой бер вакыт тормышында шундый Фикергә килә, тормышның мәгънәсе юк дигәнгә. Һәм аның күңеле бик каты төшә. Минеке төшми. Менә иҗади кешенең э, тормышы мәгънәсез булса, ул бераз э, Бу мин дә иҗади бит. Мин үзем иҗади дип саныйм. Юк.
Юк, ләкин мин рациональный иҗади, минемчә. Бә- Мин э, ниндидер- Минемчә, син мәгънәне рациональләштерүдә табасың дип уйлыйм. Әйе, ләкин мин аны шулай ук иҗатта да куллана алам. Ә, чөнки миңа физика законнары ә, Аллаһ кебек үк матур булып тоела.
Риза. Ә, җиһанның, ә, космосның матурлыгына кара син. Әйе. Һәм аның ә, без без аны белмәвебез ни дәрәҗәдә матур. Ул бит үзе сәнгать. Ләкин мин аны күбрәк очракта шундый Аллаһ Тәгалә шул кадәр матур итеп ясаган дип уйлыйм. Миңа менә Аллаһ Тәгаләгә дә ышану рәхәт. Ничектер, минемчә, ниндер мөгъҗизага ышану да рәхәт. Мин бу яктан иҗади кеше. Шундый бераз э, эзотерикага ышанучан, психологиягә ышанучан. Миңа тормыш шуңа күңелле. Мин аны шул яктан өйрәнә алам, шуңа күңелле. Фәнне мин әгәр э, дә галимнәр э, э, белмим ярый микән монда нәрсә әйтергә әгәр әгәр галимнәр дәлилләсәләр бернинди дә мистика юк икәнен бу вакытта синең тормышың тормар киләчәкме
юк дип уйлыйм мин башка төрле мәгънә эзли башлаячакмын чөнки бу тормыш бит инде ул бер төрле булып тора алмый стабиль булмаулыгы белән кызык бит инде ул ну мин дә шуның турында әйтәм бит инде ләкин мин менә бүгенге көндә миңа менә шулай кызык яшәргә
менә э, син шундый фикер әйттең э, күп әйбер гаиләдән килә бу чыннан да шулай Ә бу, мәсәлән, әти-әниләргә хәзер бит инде рекомендацияләр бирәләр, ничек син баланы тәрбияләргә тиешсең. Хәтта кайбер кешеләр бар, алар китап буенча үзләренең балаларын тәрбиялиләр. Ә балаларын карамыйлар. Һәм һәрбер балага үзенчә аерым э, тәрбия ысулы кирәк. Һәм бәлки тәрбия ысулы гомумән дә кирәкмидер. кайбер чакта син бары тик үзең э, нинди һәм ул барыбер сиңа ошаган булачак син әйттең менә э, әти әниләрдән бик күп э, әйберләр травмалар килә дип шулай бит аларның ул вакытта тормышлары авыр булган алар шуңа күрә сиңа травмалар ясаганнар һәм бик күп психологлар Алар бөтен проблемаларны нәкъ менә әти-әниләргә барып тоташтыралар. Һәм миңа калса, бу дөрес түгел. Һәм мин аралашкан һәм психологка йөргән кешеләр дә соңыннан әти-әниләрен гаепли башлыйлар, алардан читләшәләр һәм аларны төрлечә кабул итми башлыйлар инде. Ягъни аларның травмаларын шулай кабул итми башлыйлар. Психологлар телендә әйтсәк. Ә, мин бу фикерне аңлыйм. Ә, нигә нинди ошондый сорау туган? Ләкин без бит тормышны ахырдан башлый алмыйбыз, баштан башлыйбыз, ә ул балачактан башлана. Ә, балачактан башлангач, иң беренче чиратта без беренче тәҗрибәбезне каян алабыз? Балачактан алабыз. Ә балачакта без кая? Без гаиләдә әти-әни белән бергә. Безнең иң беренче аралашкан кешеләребез кем? Әти-әниләребез. Ләкин ничек без менә бу проблеманы хәл итә алабыз? Хәтта без моңа ышандык, ди, бөтен проблемалар әти-әниләрдән дип. Ничек без бу проблеманы чишә алабыз соң? Бөтен проблемалар да түгел әти-әнидән. Бөтен проблемалар син э, әти-әни белән э, аралашу балансын бозуда дип уйлыйм мин. Чөнки э, син инде олыгайгач, инде 25 яшьтән соң 30-га якынлашкач, син һәрвакыт әти-әни белән яшә, яшәмәсәң инде бергә, син алардан аерылдың инде, син үз тормышыңны инде кордың. Сепарацияләндең. Сепарацияләндең, әйе. Ә, ә, һәм шул вакытта син үзеңә үзең таянасың һәм үз тормышыңны үзең ә, алып барасың. Шуңа күрә әти-әнигә нәрсәдер претензияләр әйтү инде ул яшьтә ниндидер Иә, ләкин көп психологлар ә, нәкъ менә бу ну киеренкелек барлыкка килгән, мәсәлән, синең гаиләдә һәм синең ниндидер үпкәң калганмы, я син аларның модельләрен кабатлыйсыңмы? Күп психологлар әйтәләр, менә бу әйберне ничек яшәргә диләр инде алар. Алар әйтәләр, син моның белән, аның белән, әтиәнең белән, 80 яшьлек әтиәнең белән сөйләшеп кара, аларга хисләреңне әйтеп кара, Ә ул әти-әниләр үзләре нәрсә телиләр, шуны эшләсеннәр. Хәтта информация белән диләр. Әйе, әйе. Хәтта шундый практикалар бар, үлгән яки синең белән яшәмәгән әти-әнеңә хәтта син хатлар да яза аласың. Син мин, мин психолог белән эшли башлагач, минем әнием паникага бирелде, чөнки ул аның шундый фикере туды. Минем балам ниндер ят хатынга ышанып, миңа ышанмый ә ят миңа акча да түли әле ниндер миңа сүзләр әйтә анда син шулай иткәнсең син былай иткәнсең мин әни белән сөйләштем чөнки миңа кызык иде миңа ул менә теге нигә әни шулай итте микән дип сораулар бирергә кызык иде миңа кызык иде нигә әни белән әти мине шулай итеп үстергәннәр әти әниңнән сорап карамадыңмы соң бу сорауларны сорадым мин алар белән аралаштым әнигә әллә нәрсәләр әйтеп бетердем мин ләкин әни минем шулкадәр Менә миңа психология әни белән якынлашырга шулкадәр ярдәм итте, чөнки минем әти-әнилем артистлар булгач, алар мине бик еш кына я биемдә калдырып китәләр, я әни үз дустында Минзилә апада калдырып китә иде. Һәм күп очракта мин үз-үзем белән кала идем. Һәм психолог бик күп очракта әйтә, менә якынлык булмаса әти әни белән, башка кешеләр белән якынлыкны урнаштыру бик авыр диләр. Менә минем әти белән якынлык Тәки бер дә булмады шул кадәр якынлык. Без гомеребездә бер 5-6 тапкыр кочаклашканбыздыр. Минем әти-әни мине кочакламый диләр, үпмиләр. Әни мин кочаклый үбә башласам, кит әле дип әйтә иде миңа. Минем әбием хәтта мин аны кочаклыйм, әби эссе дия дә китеп бара. Минем гаиләдә тактиль мәхәббәт юк. Әйе. Һәм шуңа күрә мин аны менә әти, әни белән сөйләшеп, хәзер мин әнине кочаклый, Мин сөйләшәсем килмәсә әйтә, йөрү, йөрү, юл ит. Мин шалтыратмасам, ул миңа шалтыратып, син кайда дип мине допросламый. Бу психологка йөргәннән соң башланды. Бу психологка йөргәннән соң башланды. Әйе, трансформация. Ләкин минемчә, әти-әни гаепләү ул беренче этапта э, ни итеп калу. Э, эленеп калу. Эленеп калу, әйе. Чөнки беренче этапта син әйе, э, башта син аларны гаеплисең. Ләкин ул менә иң күбе бер елдыр шуннан соң я, я бер өч елдыр инде аннан алгарак китә башласаң син ул һәрвакыт шешелә шешелә шешелә һәм син инде шул кадәр рәхәт тойгылар тоя башлыйсың әти әниеңнең менә ничек бар шулай кабул итә башлагач алар Сез шул кадәр якынаясыз, шундый рәхәт якынаю ул. Минемчә, психология ул шундый рәхәт әйберләргә китерергә тиеш, ә кемнедер гаепләүгә түгел. Ай, аңладым.
Э, но бу гомумән алганда бик популяр проблема, чөнки элек гомумән э, сүсю-пүсю килеп, теге кочаклашып утырып, хәлләрне озаклап шәйләп эчеп сөйләшү гомумән кабул ителмәгән булган, беркемнең дә вакыты да булмаган. Һәм күп кеше шуның турында да әйтә.

сорау
и шулай кала менә син әйттең бит яшәргә кирәк ниндидер эмоцияне әйме менә кайчак була шулай әйе син менә моны чиштең әйме яратышу кочаклашу ә бар бит негатив эмоциялар син аны яши алмыйсың яшәргә кирәк кирәк менә негатив эмоцияны да яшәргә кирәк ләкин мин күп тормышымның озак кына вакытын мин Әйбәт кыз булырга тырыштым һәм әнине яратырга гына ярый. Әнигә начарлык теләргә ярамый. Ну, әнигә начарлык, гомумән бер кешегә дә начарлык теләү кирәк. Әйе, начарлык теләү түгел инде, әни, ну как дис? Үпкәләтергә, үпкәләтергә ярамый.
Рәнҗетергә, рәнҗетергә ярамый. Үпкәләргә мөмкин бит инде, әйме?
Үзеңә ярамый әнигә үпкәләргә. Начар хисләр әнигә карата тоерга ярамый дип әйтәр. Һәм менә психолог ул сиңа бер тапкыр шундый бер сүз әйтә.

Ну, әгәр дә син җылыйсың килә икән җыла һәм аны лучший моментта эшләргә һәм баланы тәрбияләгәндә дә әгәр дә синең ачуың килә икән ә, син аны әйтә аласың башта минем ачу килә башлады дисең тоясың анда килә башлый ул ачу аннан соң инде шартларга да була һәм бу куркыныч түгел чөнки бала шундый эмоциянең барлыгын белергә тиеш һәм аны чыгара белергә әйе әйе әйе һәм моның өчен психолог кирәк түгел бары тик кемгәдер кирәк кемгәдер юк үзеңнең хисләреңне әгәр дә тоясың икән э, барда тәртиптә булырга тиеш гомумән алганда

психологка йөгергәнче төрле проблемалар белән уйлап табылган проблемалар башта мин киңәш итәм э, дөрес туклана башларга яхшы йокларга регуляр спорт белән шөгыльләнергә һәм яхшы кешеләр белән аралашырга һәм безнең э, бәхәсләрне карап лайк куярга дөрес э, сезгә кирәк икән психология инструменты сез психологка бара аласыз э, сезгә кирәк икән фән сез фәнгә мөрәҗәгать итә аласыз нәрсә телисез шуны эшләгез